Indi şu mysaly işläliň. Bu da bir kynrak mysallaryň biri. Köp ýerde erginlerde bolsa siz şu mysallar hem hasaplama başarmaly. 42 prosentli 400 gram ergini taýýarlamak üçin 8 prosent we 75 prosentli duz ergininiň näçe gramyny almaly? Indi näme etmeli? Şuň ýaly soraglar gelende. Ilkinji nobatda, ştaýk, näme etmeli? Biz taýýarlamaly. Soňky erginimiz. Şoň suratyny çekeliň. Bize nämäni taýýarlamak buýurýar? 400 gram ergin we şoň 42 prosenti erän madda bolmaly. Duz diýeli. Garaz, birinji erginimiziň massasy näçe bolmaly? Ştaýk belleýän 400 gram bolmaly. dört ýüz. Indi bizde iki sanagam gap bar. Birinji gap bar. Ve ýene bir gap bar. Şu iki gapdan biz şu iki gapdan erginden biz şu ergini almaly. Indi näme edýäs şu taýda? Ne bu birinji gapymyz.

Olar gidýär, 8, 168 gram bolýar. Garaz, şu taýda erän maddamyz näçe eken? 168 gram erän maddamyz eken. Indi men size ýene bir gezek gaýtalaýan. Şeýle bir zat göz öňüňize getiriň. Iki sany gap bar. Ýagny bulardan başga bir zat men size çyzyp görkezýärdim.

Ýagny başgaça, ýagny täzeden gaýtalaýyn, ýüz gram erginimiz bar, on gram şoň duz. El, altmyş gram erginimiz bar, bäş gram duz. Gara şu duzlaryny goşjak, şu duza gabat gelmeli. Indi men dowam edýän. Şulary aýyrýan. Soraga gaýdyp gelýän soragymyzda näme diýýär? Birinji 8 göterimli erginimiz, ýagny erän madda 8 göterim diýdi. Ikinji hem 75 göterimli, ýagny erän madda başgaça 9 75 göterim diýdi. Onda men şul erginiň massasyny x diýip alaýyn. Şu erginiň massasyna men y diýip alaýyn.

Y-mizem munda erän maddamyz. Ýagny Y köpeltme 75 paýlanan 100. Y köpeltme 75 paýlanan 100. Edil şuň ýaly edip hasaplaýas. 0,75 Y eken. Y-iň özi umumy erginiň massasy. A 0,75 hem duz. Indi biz näme edýäs şu taýda? Biz ýaňy görkezdik näme diýdik? Aýdaly. Şuň düzüminde duz, ýagny erän madda muň düzüminde duz bolsa, şol ikisini goşsak, şundaka deň gelmeli diýdik. Onda näme edýäs? Şundaka duz 0,08 şu hasapladyk. Bu gapdaky duzumyz hem şu. Şol ikisini goşsak, näme bolmaly? Birinji gapdaky duzuň mukdaryna deň bolmaly. Deňdir 168.

Ýagny, şu erginiň massasy, şu ergin, X, bu erginiň massasyny goşsak, jemi näçe bolar? Dört ýüz gram. Onda iki erginimizi goşanymyzda-da X goşmak Y mukdary deňdir dört ýüz bolmaly. Ine, şu deňlemäniň arkasynda iki üýtgeýän ullukly deňleme, bu arada matematika temam, matematika sapagymyzda durup geçdik üstünde. Şunuň üstünden biz x bilen y-miz çykýar. Indi nägilip çykarýas? Mysal üçin, ýerine goýma usuly bilen çykaryp bileris. Ýagny men şu taýlaryny aýraýyn size. Şu taýyny şeýle aýraýyn. Men x deňdir 400 aýyrmak y diýip ýazjak. Ýagny şuny soň alyp, men şu x-iň ýerine goýjak. Ýerine goýma usuly bilen men tapjak bolýan.

deňdir bir ýüz altmyş sekiz. Garaz şu taýdan içine köpelip çykýan nol on sekiz dört ýüze, muny ýigrige köpeldýän. Şeýle, görkezýän. Olam nol on sekiz dört ýüze köpelsek otuz iki, otuz iki, Aýyrmak nol nol sekiz ýigrik. Goşmak nol ýetmiş bäş ýigrik. Deňdir bir ýüz altmyş sekiz. Garaz şu taýda biz ýigrigimizi ýagny otuz ikiden otuz ikini deňdiriň sag tarapyna nol ýetmiş bäş ýigrikden nol nol sekiz ýigrigi aýyrýarys nol altmyş ýedi ýigrik bolýar.

Garaz, ýagny şu iki üýtgeýän urlukly deňlemeden biziň y-imize iki ýüz üç çykýar. Y-imiz deňdir iki ýüz üç. Şu taýlaryny aýraýyn. Ýerine goýup işledik. Y-imiz iki ýüz üç. Y çykan soň x tapmak aňsat. Ýagny şuny şuň ýerine goýýas. Dört ýüzdenem

Muň ýaly mysallary ýene-de köp işläris düşünmegiňiz üçin. Bu bir kynrak usul hökmünde bolýar. Gysgaça aýdanymyzda biz näme etmeli ekenik? Ýene men şu taýdan size täzeden ýene düşündireýin. Has gowy düşünikli bolar ýaly. Ilkinji şeýle ýazýas. Taýýarlamaly gabymyzy ýazýas. 400 gram ergin şu. bize taýýarlamaly. Soň bize nämelerden taýynlamaly şony çyzýas bärik birinji gabymyz ikinji gabymyz. Şeýle ýazaly. Birinji gabymyzyň erginiň mukdary x, ikinji gabymyzyň erginiň mukdary y. Garaz x-ni goşanymyzda näme bolmaly? 400 bolmaly. Şeýdip x goşmak y 400 diýip birinji deňlemämizi ýazýas. Soňra biziň etmeli işimiz birinji gabymyzda dört ýüz. Näçe prosendi erän madda? Dört ýüz köpeltmek kyrk iki paýlanan ýüz. Garaz, erän maddany tapmaly biz. Erän maddamyz bir ýüz altmyş sekiz gram eken. Ýaňy muny tapdyk. Indi şu taýda şul erginde 8 göterim diýip berýär bize eren madda bu erginde-de 75 göterim diýip berýär. Bize edil dört ýüz ýaly anyk zat berilmedik bolany üçin x diýip ýazdyk. Ýöne şonda-da biz erän manatlaryň mukdaryny tapyp bilýäris. X-i sekiz, sekize köpeltip ýüze böleris. Gara, nol nol sekiz x erän manatlarymyz eken. Nol ýetmiş bäş hem ýigregem bärdäki gapdaky erän manatlarymyz eken. Şul ikisini goşýarsam welin, deňdir bir ýüz altmyş sekiz bolmaly.

Ine, şu iki deňlemänden biz x bilen y-i çykarýar. Erginler baradaky sorag çözüwli we tema düşündirişimiz şulardan ybarat. Ýene-de bularyň üstünde köp durup geçeris. Kyn mysallar, mundan hem kyn mysallar bar. Ýagny işlemeli uniwersitet derejesindäki mysallar. Ýagny şu e, günlük şulardan ybarat. Sag boluň, saglykda görşeliň.